Arapça Muslim diýilýär. Muslim kim? Alla özüni tabşyran adam diýýär. Yslam diýmek näme? Özüňi tabşyrylýan din. Näme esasynda tabşyrylýar indi şu dine? Allatagalany birläp tabşyrylýar. Ýani bundan öň seň çokunylýan, ybadat etýän zatlaň bolsa, sen bu zatlaryň hemmesini taşlap, diňe bir Allatagalany ybadatda birläp näme? Şoňa özüňi tabşyrmaly eken. Wal inqiyadu lehu bit taa we näme Allah tagala boýun bolup oňa eýermeli eken. Allah tagala boýun bolmaly, itagat etmeli we oň Rasuluna itagat etmeli we näme inqiyad etmeli. Allah we Rasulunyň hökmüne, şo islamyň hökmüne görä näme tabyn bolmaly, hökmüne görä ýöremeli. Wal baraatu mineş şirki we ehlihi. Üçünji düşündirişiniň näme, üçünji bölegem näme islamyň. Al-Bara'a wal moli mine şirki we ehli, şirkden we müşriklerden we näme kapyrlardan sen saplanmaly. Şolardan bölünmeli, üzülmeli, sogurulmaly, olar senden däl hasaplamaly. We senem olardan däl, sen doly şu zatlardan näme saplanmaly. Indi şu düşündirişden alamyzda yslamyň hakykady üç zadyň daşynda aýlanýar eken. Birinjisi näme hakykatda eken? Tawhid eken, yslam dininiň çagyrýan zady. We bundan öňki pygamberleň hemmesiniň çagyrýan zadam şu towhid eken. We hemme pygamberiň getiren dinem yslam din eken. Düşündiňizmi? Allah Tagala näme diýýär? Wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut diýýär. Biz şübhesiz diýýär, Pygambersiz ummat goýmadyk diýýär. Hemme ummatlara pygamberler ugratdyk we hemme pygamberleňem näme? Maksady birdi. Düşündiňmi? Çagyran maksatlary birdi, ýöne dawat ýollarynda käbir esbaplar, käbir hökümler üýtgeýärdi, emma maksat üýtgänakdy. Hemme pygamber ummat ummatyny tawhide çagyrdy we şirki taşlamaklyklaryna çagyrdy. Welakad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wejtenibut-tagut. Şübhesiz biz hemme ummatlara pygamber uratdyk, ol ummatlar näme ol pygamberler ummatlaryny en ýabudullah, bir Alla ybadat ediň, weştenibut tagut we Alladan başga ybadat etýän nerseleriňizi näme taşlaň diýip näme dawat etdiler diýe. Birinji näme yslamyň manysy tawhid eken, Alla tagalany birlemek eken, ybadatlaryňa hiç bir zady şärik etmeli däl eken. Yslamyň hakykatynyň näme ikinji bölegi Şu yslam dinine boýun bolmaly eken. Yslam saňa näme zady buýurýan bolsa sen etmeli ekeniň. Yslam senden näme saňa näme zatlary haram eden bolsa şo zatlary terk etmeli ekeniň. Seniň ylym u höküm çeşmeň yslam bolmaly eken we seniň näme Ihtilafly meseläňde dolanylýan zadyňam şu yslamyň hökmi bolmaly eken. Düşündiňizmi? Allah Tagala diýýär we in tanaza'tum fi şeý'in ferudduhu ila Allahi we Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal ýawmil ahir. Zalika näme? Haýrun we ahsenu ta'wila, Özara bir meselede düşünişmezlige düşseňiz diýe, Fe rudduhu, fe näme? Fe'ut tertip we ta'kib diýe ulamalar. Dessine, düşündiňmi? Ihtilaf boldumy biz dessine näme etmeli? Fe şo dessine manyny berýär. Dessine, ara maý salmaň, salym salmaň, dessine näme? Şu ihtilafly meseläňizi Rudduh, gaýtaryň diýe, Alla we Rasuluna, ýagny Alla we Rasulnyň hökmüne, zälike haýrun diýe, siziň şeýtmekligiňiz haýyr amal diýe. Öz oý-pikiriňiz oňa mugt gitmekligiňiz haýyr däl. Siz yhtilafly meseleni dessine Alla we Rasuluna gaýdybilseňiz, zälike haýyr. Siz tarapdan şo gowy amal, We ahsenu ta'wila, näme üçin haýyr? Sebäp diýseň, diniň size berjek çözgüdi iň gowy çözgüt diýýär. Düşündiňmi? We ahsenu ta'wila diýdigi siziň ihtilafly meseläňizde çözgüdi, siziň ihtilafly meseläňize näme? Çykarýan hally, netijesi iň gowy netije, iň gowy çözgüt, iň gowy jogap, ýorgut näme? Şu yslamyň we Alla we Resulyň näme? Çözgüdi, ýorgudy diýýär. We yslamyň üçünji talap etýän hakykady näme? Şirki haram etýän eken. Olam baraa, haramdan hem aňyrda päklenmeli. Düýbünden uly şirk, kiçi şirk, hemme şahalary bilen sen diňe şirkden saplanmak bilen çäklenmän hem näme, hakykatda şirk etýän adamlardan hem saplanmaly ekeniň. Terk etmeli ekeniň şolaryň hemmesinden aýryşmaly ekeniň. Indi näme bu yslam din Allatagalaň ýeke-täk yrza bolýan dini we asmandan näme bundan başga indirilýän din ýok. Ýöne biz näme şeýle bir hakykady kabul etmeli, ýöne köp akyllar kabul edesi gelenok. Ýöne Allatagaladan näme dileg etýäs, şu hakykady adamlaryň